Na kuminsamentu di siglo binti, Kòrsou ta tin un asuntu ku djaga. Pero e motibu p'e asuntu aki ta bai bèk te na siglo dieskuater na Oropa. Pa siglonan tabatin rutanan di komèrsio ku tabata konektá Asia ku Oropa. Produktonan eksótiko deskonosí pa Oropa tabata hasi nan entrada den Oropa, pero huntu k'esei otro kosnan ménos deseá tambe ta yega. Esei no ke men ku na Oropa no ta tin djaka. Si ta tin djaka, ta tin djaka na granèl. Pero e djakanan ku ta bini di Asia tabata infektá ku un bakteria, Yersinia pestis, un bakteria mortal. Anto si e djaka aki mordé bo, bo ta den. Si e pieunan ku ta biba riba dje mordé bo, tambe bo ta den. Chèns pa morto ta hopi, pero hopi grandi. I t'asina Oropa a ser rekonosí ku loke na ingles nan ta yama. The Black Death, Suarte Dood, Pest, Pretu. Un di e sintomanan di e plaga aki tabata ku bo ta haña bolombonchi. Bolombonchinan na bo sistema linfátiko, esei na bo klirnan, nan ta bira basta grandi i despues nan ta bira pretu. Nan ta tin un nòmber p'e bolombonchinan aki. bubo. Anto esaki ta bira e orinan e nòmber pa e plaga, esta e plaga bubóniko. Hendenan tabata muri un tras di otro, míles i míles. Pueblonan kompletu tabata disparsé. E struktura demográfiko. a kambia pasobra no ta tin hende pa traha, no ta tin hende pa goberná. Kambionan drástiko a tuma lugá a konsekuensia di e plaga aki. Ora hende muri mester bera nan, no por a ni bera nan. di un manera apropiá. Tabata tapa nan ku un tiki tera, ta despues kachónan ta bai kume e púrpuna i asina tòg kosnan ta sigui sprei. Den e sinku añanan ei nan ta kalkulá ku mas o ménos trinta, tin ta bisa te ku sinkuenta por shento di e poblashon di Oropa a muri. Ta hopi, pasobra nos ta papia di ku sinkuenta mion hende. den e tempunan ei. Despues di sinku aña ku e plaga aki a pasa manera un orkan, hende a stòp di muri. Pero e plaga a disparsé. E añanan ke sigui e plaga a keda bai bini, bai bini, binti bia kuater shen aña largu. Awe kisas bo ta pensa, Kiko tur e kosnan aki tin di aber ku Kòrsou? Te ku nos sa, e kosnan tabata ki banda, tòg? Buen, esei tabata e kaso pa nos te ku aña diesocho nobenta i nuebe, ora un barku infektá ku e bakteria aki, un barku ulandes, a pasa na Uruguai, anto einan e kos a kuminsá plama den Sur Amérika. Pasobra una bes e malesa aña un Anker, un kaminda e ta sigui plama. E plaga a keda plama, plama, plama, plama, ta te ainda e no ta un problema pa nos. El a bira un problema ora Kòrsou a haña sa Laguaira ku ta serka di nos tambe tin e. Beinti kuatro ora seis kasos kon tres muertes de peste bubónika o peste negra. Aki sigur sigur ta un testimonio di e konsepto di karantena ku nan tabata bisa tabata unu ku tabata state of art den henter Karibe den su tempu. Shen sinkuenta hende por a keda aki nan nan a trae prinsipalmente pa hendenan ku ta bini ku hele kors òf pa evitá ku gele koorts ta subi tera. Tabatin malesanan manera kólera, gele koorts, pòken, tur nan tabata eksigí ku bo mester pasa den un tempu di karantena promé ku bo subi tera. Bintikuater di aprel diesnuebe sero ocho, tur barku di La Guaira karantena kuné. Pero tabatin un problema. Tabatin un barku na kaminda pa Kòrsou. i e mester a someté su mes na e reglanan di karantena. Pero un fuente ta bisa ke no ta di La Guaira, sino di Cuanta. Dikon anto e mester bai den karantena? I nesei un korant ta bisa e barku ta hopi pero hopi vis. E echo ku a imponé karantena tòg riba e barku aki a lanta un waruwaru di emoshon. Aparentemente e notisia ei a yega n'e presidente di Venezuela, E no a gusta e kos niun tiki i a tuma un desishon impulsivo. E desishon ku el a tuma a perhudiká komersio entre Kòrsou i Venezuela i práktikamente a laga e kos ei yega na un paro kompleto. Awor mi tin ku bisa si ku kisas mi tin un tiki prehuisio kontra e presidente di Venezuela Castro aki pasobra ta dor di su impulsividat, mi bisabuelo, a hui bin Kòrsou. Kasa na Kòrsou, haña su yuna na Kòrsou, ke men tòg pa bo bisa reinan, no hay mal ke por bien no venga. Awor, naturalmente e pregunta ta, si e akshonnan aki pa blòkia e barkunan pa drenta, si esei ta sufisiente pa prevení ku e pèst òf e plaga ta yega Kòrsou? I e kontesta ta no, pasobra gobièrnu a disidí di tuma mas akshon. E promé medida ku nan a tuma ta limpia den bo kas. Pero no den bo kas so, pafoi bo kas tambe. Ke men limpi paden, limpi pafó. Anto e di dos kos ta esaki, si bo tin un djaka, si bo tin un raton, morto. Hiba nan tur polis. Awendia aki bo tin e Canasam gebou, pero prome kesey ta tin un otro edifisio. Pero entre e edifisio ey cu e muray aki ta tin un luga cu nan tabata yama Fiscalat. Facil bisa polis, pero tambe ta tin cel. Y nan ta hinca bo den prizon na Fiscalat. Ando ta p'esey despues, p'e tem mitad mucha mi ta corda ta tin hende ta yama prizon. Piscalata. E rais di e palabra ei ta aki. Awo papia un, papia dos. Abo lo ayba djaca of raton polis? Nu hende no ta bay haci e cos ei. Kende ki na pensa. Laga nos duna hendenan algo pa e djaca of e raton cu nan ta trece. Djaca, cinco cent, dos placa. Raton, un cent grandi. Ora nan ta bisa un cent grandi, nan ta mira un cent, ora tin un cent chikito, esey ta mitar cent. Awor, aparentemente e cos ey no a yuda mashá, que men despues bo ta mira den Corán cu nan ta duna bo pa un raton dos cen, dos cen grandi, anto un jaca dies cen, cuater placa. E ora ey sí, hende nan a cuminsa hiba jaca y raton. Un jaca ta bal cuater webo, men ta. Un kuminda bo tin einan sigurá. Mira kon den un siman a kolektá treshen bintisete djaka i mil sheteshen un raton. I den e tempu ei nan a kolektá bintisete mil djaka i shentjesdos mil raton. Anto esei ta e kampaña ku gobièrnu a hiba pa purba eliminá e posibilidat di pèst. Awor bo por kere asta kantika nan a skibi di e tempu aki. Tin un tambú. Scuch'é! P'esei a Castro tin cu yi Kòrsou bo muri ambro, dja kada kuatu plaka anto raton ta trece na bo. Un kos nos por ta sigur di dje ora bo tende tambu ei, ke hendenan no tabata masha happy ku Castro. Pero esei ta un asuntu pa un otro episodio. Nos a pasa den historia mira e kuminsamentu di e plaga. Pero loke a hala mi atenshon ta kon e hendenan tabata wak e persona ku ta infektá. ku e plaga òf e pèst, anto nan tabata ignorá e djaka, e pieu, e raton. Esei a laga mi kòrda riba e versíkulo aki. Gara e zoronan pa nos, e bestianan chikitu ei ku ta destruí nos hòfinan di wendrèp nèt awor ku nan ta na flor. E zoronan ta drenta e hòfi sin niun hende sa i alfin al kabo nan ta destruí tur kos i bo ta keda sin nada. I ta pesei e teksto ta bisa, Gara e zoronan. Ora mi kere lese esaki pa bo tende, ta na ingles. E ta bisa, Most of the time, the major issues get most attention, but it's the minor things that cause the most destruction. Wow! Anto mi ta kere ku nos tin ku siña e lès aki di historia. E pueblo di Kòrsou Nan a bai buska e problema, buska e djaka i buska un manera pa eliminá e djaka. Asina i tambe nos tin ku sa ku bida tin yen djaka. Nan ta drenta silensiosamente, pero nos mester ta alerta, rekonosé nan i bisa nan, A'a, aki sí no! Te ei bai yega! Anyway, God bless!